a tshi khou ri ḓuvha ḽa vhuḓi dembe muimbi a tshi khou ri ḓuvha ḽa vhuḓi ndi dembe u bva ya maṱavhela saidi dza maṱavhela nga ngeni ndi tshi nga ri khou ya niyani ya eh, hafhanoni ndi khou vha tambela party all night ndi mboy 808 ana vicious ya eh, treke i khou zikitedza nga maanḓa hafhanoni kha tshipiḓa tsha vhuvhili ri tshe naye vhangeno muyeni wa vhoriṋe kana ri nga tou ri ndi riṋe vhayeni ngo ro ḓa fhanoni ha hawe ro to ro to ḓa riṋe vha vha nḓu ya khasho zwi amba zwo riṋe ndi riṋe vhayeni ya eh ri tshi khou isa phanḓa ngo to ralo kha hetshi piḓa ri ḓo ro to sedzesa zwihulwanesa ro sedzesa eh beshe heyi birthday ba- beshe ine ya khou pfi a si phathi ndi beshe u ḓo ri bvisela khagala vhangele ḓi msi uri ndi ngani a tshi khou ri ndi beshe eh a si phathi ngo to ralo hafha no ri tshe naye vhangeno ḓi msi vha ngeno dmc e ri tshee nayo hafhanoni vha ngeno dmc ya vha ngeno dmc ni nga bvisela khagala vha thetshelesa uri eh vhuṱambo uvhu vhu ri hone nga dzi 2 april 2021 hune ha vha hone fhethu hune na ḓo vhu bula eh zwavhuḓi vhuḓi hu pfhi mini nga dzina ḽa hone nṋe ri khou shavho amba zwi si zwone eh vendor list na vhathetshelesi vhoṱhe dzina ḽa vhuṱambo ḽi pfhi vhangeno birthday bash ya hezwo zwi to amba uri mushumo hoyo u vha u si birthday party birthday party ndi iḽa ine vha ḓo wana ho tokiwa na dzi dende mm. ndi hu tshi khou bikiwa hu tshi khou phakhiwa mm. hu tshi khou tou fariwa phurogiremu khaṅwe wa wana i tshi khou tou fariwa sa phurogiremu ya lapfani zwino kha beshe zwine zwa vha zwi khou itea khezwi muhashi na vhathetshelesi mm. beshe i vha yo tou sedzesa nga maanḓa vhuḓimvumvusi nga maanḓa u performa ha vhaimbi u dzhaiva mm. ha vhadzhaivi mm. hu ḽi vha ḽi tshi tou hu vha hu tshi khou tou celebratiwa hu na zwine zwa khou itiwa mara zwo fhambana na phathi ngori kha phathi vha ḓo wana hu na dzi missis phathi na mini vha wana hezwi zwo zwo zwo zwo nga zwi no fhambana badi venḓa list na vhathu tshilisi naho ndi si nga to ṱalutshedza zwavhuḓi ngori ndi khou mm. shumisa tshivenḓa i mara hu na phambano khulwane nga maanḓa kha beshe na phathi venḓa list na vhathetshelesi ya ndo tori u posta hafhaḽa no ri a si phathi ndi beshe nṋe nda mbo ḓi ya kha dictionary nda wana na ngoho hu si phathi hu beshe ngori ndo ri tshi sedza nda wana phathi hu tshi khou amba upfi phathi ndi une a tovha u tovha na vhathu nyana ya beshe ndi hezwi na ṱalutshedzwa zwone vhangelo ḓi zwino a vha besheni hu ḓo ḽiwa vhangelo hu ḓo ḽiwa vendelist na vhathetshelisi eh, fhungo ḽa u ḽiwa u ḽiwa ndi zwone u ḓo ḽiwa hmm. fhedzi vendalist vhathu vhane vha ḓo ḽa Mm. hezwo ndi ḓo zwi amba ndi si khou timatima ndi si khou khona khona mm. vhathu vhane vha ḓo ḽa venda list ndi vhayeni vha tshipentshele vhayeni vhane vha ḓovha vho to vhidziwa vha tshi khou bva vha kule na mushumo mm. hoyo ndi vhayeni vhane ro to dzula ro ro to wana na list yavho uri vha khou ḓo bva vha kule mhm. so ndi vhone vhathu vhane vha ḓo dzudzanyelwa dzi refreshments vendor list na vhathetshelesi okay ndi khou livhuwa vhathetshelesi ho pfhi vha hwale zwikhafuthini ngori heḽo ḓuvha u ḓo takadza fhedzi a hu nga ḽi nnyi na nnyi ya um eh, vhangeno dmc ya hafhanoni ndi khou sedza na tshifhinga ho to sala mithethe i si gathi ai tsha swika um minethe miṱanu ho to sala 4 minete khathihi na, na dzi seconds sigati ya nga he tshifhinga ri khou tou ri bvisele khagala zwinzhi nga ha birthday bash ya vhangeno uri i gai hu ḓo vha tshi khou itea mini hani hani vhathu vha nga kwamana hani na vha vhane vha khou tea u kwamiwa kharali na thikhithi hani hani zwezwo zwine khamusi eh, ngo tou angaredza nṋe nḓivha ndi sa tsha dzhenelela nḓivha ndi khou tou tenda ndi ndi tshi setshelela hanefho vhangeno the mc tshifhinga ndi tshani
vhola mbudziso ndo vha ndi tshi khou khaṅwe vha tshi nga dovholola mbudziso ndi to ipfa zwavhuḓi ye vha vhudzisa yone vho venda list
ya eh, ndi khou ṱalutshedza uri eh, vhangeno themc hetshi tshifhinga tsho salaho zwa zwino ya ho no sala mithethe miraru na dzi seconds dzigathi eh, uri ni nga to bvisela khagala zwoṱhe ngo to angaredza zwine zwa khou tea u vha hone besheni kana ṱhoḓea dzoṱhe dza besheni kharali hu tshi ḓo vha sa zwino ri kha dzi covid-19 zwoṱhe zwine kha musi zwa ḓo vha hone na zwidodombedzwa zwoṱhe ngo tou angaredza uri um maḓuvha ndi lini ndi gai fhethu vhupo na tshifhinga ngo tou ralo venḓa
khaṅwe u tshi nga thoma ngo amba uri oyo mushumo a u tou vha mushumo wa beshe fhedzi hu dovha vha na bola ya milenzhe ine a ḓo vha na thonamennde ine nga ḓuvha ḽeḽo nga ma nga matsheloni nga ten o'clock dzi ḓovha dzi khou takutshedza hanefhaḽa makushu sports ground hune mm. hu ḓo vha khou ṱangana thimu ine ya vha ya phungo football development academy na thimu fhaḽa ine ya vha ya mudimeli busy corner fc na thimu ya maṱari football club na yone fhaḽa tshivhilidulu fc ya hanefha mudimeli venda lesi zwino zwine zwa ḓo itea khezwi sa vhunga ri khou lavhelela uri muphuresidennde vha nga vha na maipfhi ane vha nga amba ḓuvha ḽa ṋamusi kana u amba na lushaka zwine ndi nga vha vhudza vhathu zwone ndi zwa uri maga oṱhe a tsireledzo kana a u lwa na no phaḓalala tshitzhili tsha covid-19 a ḓo tevhedziwa ezwo zwine zwa amba uri eh hu ḓo vha na na tshikhala tshine tshi ḓo siwa vhukatini ha muthu na muṅwe eh. zwiṅwe hafho a vha nga tendeli u dzhena vha si na mask eh. zwino fhethu Ndi tshi nga tou amba zwavhuḓi muthu a u pfesesa hune mushumo wa khou fariwa hone ndi mm. hafhaḽa ha makushu eh vhane vha u ḓivha ndi tsinna ba lonzhi ya hanesane eh. i ḓo phathi nthu i mean beshe i ḓo vha i khou tou itiwa hanefhaḽa nga phanḓa ha gethe ya muḓi vhathu vhane vha vha ngei ha makushu vha ḓivha zwo tsina vho pomposi so eh. tsina vho pomposi ndi yone beshe hune ya ḓo vha i hone nga ḓuvha ḽeḽo ḽa dzi two venḓa list na vhathetshelisi kha ṅwe ni tshi nga nkhumbudza kha re hu na zwienda hangwa zwine a ni ngo zwi fa ndi tshi khou zwi amba kha zwidodombedzwa zwoṱhe hafho venḓa list ya nga minethe si gathi ni nga to bvisela khagala vhane vha tea u kwamiwa malugana na beshe zwo ngori u nga ḓi wana na vhathu vha no khou bva ḓoroboni vha no khou bva gai vha tshi khou ṱoḓa havho fhethu vha vha khamusi vha sa khou ḓivha dzi direction kana vha sa khou ḓivha zwiṅwe zwa hone zwine khamusi ya hafhanoni a vha ngo kona u zwi fara hafhano ri tshi khou amba vha nga kwama nnyi mudzudzanyi hone kana vha nga kwama nnyi uri vha kwamane naye malugana na beshe inoni vha ngeno the mc khaṅwe ndi dovhe ndi khwaṱhisedze fhungo venḓa list ḽa ri kha vhathu vhane vha khou bva vha kule mm. vha ḓo tea u ṱhogomeliwa kha vhathu vhane vha ḓovha vha khou bva vha kule na mudimeli na na makushu vha ḓo tea u wa- u u ḓiwana vha kha vip uri vhone vha kone u ḓiwana vha kha vip vha tea u kwama mudzudzanyi wa mushumo uyu ane a vha khumbelo mungomeni kha nomboro dzine ndi ḓo dovha nda dzi amba dza 060 925 94 25 ee. ndi ene ane a ḓo vha dzudzanyela zwoṱhe zwine vha ḓo vha vha khou zwi ṱoḓa zwi nga zwiḽiwa na zwo u nwa zwo zwo mushumo wo inoyo u tshi khou ya phanḓa venda list na vhathetshelisi ya vha ngeno the mc ri khou livhuwa nga maanḓa sa tshiṱitshi ri khou pfa ro hulisea vhaimbi hafhanoni um eh, nga tshihaḓu nga dzi seconds sigathi hafhanoni ro no selwa nga dzi seconds sigathi uri mbekanyamushumo inoni khwinyelele vhaimbi nga seconds sigathi kha ri vha wane